Биллэн турар куһаҕан бөҕө булда дьабытта. Туохтана бу ити эс били эппитин курдук туоха били таҥара дьити бил дьоно киир чүмэчи уураллар дьабытта. Ол ол чүмэчилерин туура тардан бардахха ол үчүгүйдү куһаан да холлулар. Ол куһаан был. Хин бир холобур чэ православныйдар боллаңна үңөр хүктер хиддere бу гинер таҥара дьиэта храм церковь тем болар булла дьабытта. Мусульманнар мичекке тиин үңеллер. Көрдөһөллөр, үҥэллэр. Онтон хаха дьону ханна тиийэн үҥэри? Туохха үһүгүрүйэр кини? Кини айылҕа түһүгэр үһүгүрүйэр, кини үҥэр, сүктэр эрэ били айылҕа буоллаҕа дии. Онон ол иччилэригэр, ол айыыларыгар били бэрик биэрбит, бэлэх биэрбит туохтарын тиийэн ким эрэ илдьэнэрэ ол аньыы буолар. Аньыы диэн ыччаттарга грех. Онон ити олох сыыһа буолар. Ону итинник дьон уһун үйэлэммэттэр оҕолор.

Хойутаан барар, үөрэнэн иннээн баран барар, то кини армияҕа тиийэн икки үс үчү бары улууспалаан баран кэлэр, дойду кэлбитигэр дьэ төрүппүттэрэ табаарыстар иин көссүһүү оҥороллор. Табаарыстар уже бары армия улууспалаан иин кэлбиттэр арааппар иин өннөрбаллаан. Кини кини боллаана ол үрэҕин бүтэрэн баран хоппоска лир онтон армия баран кэлэр булна. Тоҕон сыллар хаҥаларыгар өссө хаҥалан иктэрин аҕа сыллар билдир. Кэлэр оны кэлбитин кэнниттэн боллаана табаарыстара хайыылар. Дьэ бу табаарыспыт эс улаатан красавчик буолан кэлбиккин чэ уонна сүбэ баатыт бэйэҕин сүбэ бааты бу курдук красавчик күн аайы көрө сырыттима сиэркэли бэлэхтииллэр ону ол аны туран биир уус бүөтүр диэн табаарыстаах эбит кини буолла маннык төгүрүк быһыылаах сиэкилээх маннык үчү баатык хакылы убордаа маннардаа маннык туох сиэркилэ оҥорон бэлэхтииллэр ити дьиҥнээх буолбут эмиэ лаабаппыт Бэлэхтииллэр, ну, ол омор үөрэр, онтон хоһугар киллэрэн ыйаан биһэр, киһэ дискотека буолар, чатаансыга бараллар, үҥкүүлүүллэр, онтон эрай хас тоҕонук ааспытын кэннэрэй бомтылаах эбит кыра Оскуобайбын. Убай этиэн сиэккилэҕэр туора уот көстөрөгүн диир. Эти битэр бу балын калама бу кысту уот хаттан уота кэлиягин диир. Ахан хаанар. Онтон биир хайын хайын кэнер кини. Онтон ай биде күһүрэ хос хантан эрэ түүн кэлэн хас да дии кэлэр түүн буолуо хас да биэс иҥнигирэй кэлэн баран тугу эрэ тиимнэнэн арай хиикэрэтиир маннык көрүнэр маннык ааһан иһэн маннык хайдахпыный диэби курдук көрөн баран хураах айдан өлөсүһэр эмээхсин сирэйэ турар тиэрэ баран түһэр уонна хаһыытаан баран сүүрэн тахсар хоһуттан Ханаан көрүү диэн киэһэ хоско хоп соҥотоҕон киирээҕин хиэкилинэ гыммытын эмээхин сирэйэн төһө куттаныаҥ этэй? Куттанаҕын буолла билэн тур. Куттамматаххына улаханнык соһуйаҕын. Куотан тахсар онтон уонна атын хоско тиийэн утуйар. Астыныгар турар даҕаны ол уус бүөтүрүгэр тиийэр. Хантан булбуккун инньэ сиэкилэни. Ону була уус бүөтүр этэ, ээ ты манна оҕолор аҕалан биэрбиттэр дии диэн буолар. Мен ол оҥорбутум. Ханнык оҕолор диэн, ол ол оҕолор булаттыыллар. Оны булаттаан бараннар хантан бу кири сиэкирэн диэн болар. Оны баара ол оҕолор тиийэннэр кылабыыһаҕа маннык биир мас таһыгар дьонум ол каар бишсе булнади. Онно каар бишсе тутуон үйүнэн турар маска маннык сиэркилэ өйүннэриллэн турар. Оны ылбыттар.

Ону ылыһыахтаахтар диэн этим холугур. Ол сиэкеле эмиэ ким эрэ сиэркилэтэ бай. Кимиэхэ бэлэхтэммит сиэркилэ, ким эрэ анараа дойдуга дьэ барбыт сиэркилэтэ. Ол киһи сиэркилэтин ылбыттара ол кэлэн көрдөһөтөх уолум дии. Дьиҥнээхтии буолбут тикапсан да. Дьиҥнээхтии буолбут. Сирдээх сүрэхтээх, уоттаах, харахтаах, тыыннаах. Тыыннаах. Элбэх сылаас бытыгар Абааһылааҕы хаһыакка суруйабыт буоллаҕа үһү. Нүөмэр аайы. Ону була урут сөбүлээбэттэр этэ. Биһэх оннук абааһа суох тоҕо сымыйанан суруйаҕытый дииллэр. Диҥэр баара биллэр, киһи барыта билэр, кэпсиир гынан баран били хир дойду аата ааттанар иэн куһаҕан уолуйан ааттаабаппын холобур. Дьон үбүлүөхтэрэ уһуга. Итинник түбэр төлбөөх. Холобур ти ханаан кэрмиччи хутуртаахта ити Оннук тиэн баарда холобур тыһынча тоҕус үс чудун хас сыллаахпытай хериһаҕана бөрө бүөтүр диэн киһи биир киһиэхэ кэпсээбитин ол киһи биһиэхэ хурийан ыыппыта холобур бөрө бүөтүр диэн урут отутус сыллар бүдүүлэригэр төрөөбүт киһи хериһаҕана кини буллаҕына хэттэлээх аҕыстаах уол буолнаҕа дии гынан баран кини ол хойут кэпсээбит ол кэпсээни Туох да били игин араас сырыы боҕотун сылдьыбыт, хаста да хаайыга сылдьыбыт, онтон туохтан эрэ сокуон, сууттан сокуонтан куотан тайҕанан иин саһаайдьыбыт киһи. Оҕор даҕаны аатын кэпсээбит ол киһиэхэ. Ону туох диэн, тыйытын иһэрии сылларыгар буллаҕына хайы, туруйалаах диэн хайылыкка хас да ыал олорбуттар, биэс-алта ыал быһалаах. биэс алта ылчыйбаты олорбуттар аны күнү быһа холкуос ретиринялар ба күнү быһа бурдукка хаһаннылар бурдук туһаллар хайыылар билииллэр асырты киһэҥэ диэри онуттан киэһэ иллэҥсийбиччэ биир күн дьахталлар хастааны дьахтар буолан уонна уонча дьахтар уонна түөрт биэс оҕо буоланнар отоннуу тахсыбыттар чугас тула чугас тыаҕа маннык Хайылык тыатыгар. Тахсаннар отоннообуттар, аны оҕолор үс уол бааллар үһү. Хаамай улаханнар уон иккилээх, уон үстээх Миичиккэ диэн уол баар үһү. Ол уол хамандыырдара уонна икки кыра уол уончалаах уолаттар бааллар үһү. Ону кытта ол бөрө бүйтэр оҕо сылдьан баар буоллаҕа дии. Дьэ ол Миичиккэлэр күнү быһа ыһытар үһү, чэ отон сиир үһү, моҕотой эккирэтэр үһү, хайыыр үһү, төһүрэх адьаатаҕа, чэ, чэ уса сылдьыбыт. Онтон арай ол сырдьаннар буоллаҕына ол миичиккилэрэ кыһыл тииҥинчэр, кыһыл тииҥинчэр диэбит. Тииҥинчэр ытыаҕа ойуурга. Турдубут, эккирэттибит диэн хаһыы боҕото буолбуттар уонна уолаттар үс уол. Ол тииҥэ эккирэппиттэр. Онон тииҥнэрэ бады маста мас койон барар үһү, миичиккилэр хайыыр хамаандалар күөйүөҥ, онон бара, баһанан бараҕын хайаан игин диэн. Балачча сыттар тииҥнэрин. Балачча һырсан-һырсан баранда тииҥнэрэ тиийэн биир ычыкым баҕайы иһири койуурга киирэн маһыытаан аһаабыт булбатахтар. Онтон уолаттар «Сибээ, төннөрбүт дуу?» диэн буолбут. Онон Миисикэ эппит «Да манан бардыбыт, диэбит диэки диэбит. Уонна хаама турбут. Ону уол бүөтүр көрөр үһү. Дээс, мин дьиэбит уол диэки баар диибин, дьонум уол диэки бара тураллар диир. Аны оччотааҕы ол хэрийһэҕинааҕы оҕолор туох таҥастаах-аптаах буолуохтар, атах ыанньахтар игин буллаҕа дьэ. Атахтарын таҥаах уох, онон ол хаамай кыра уоллар уол бүөтүр эккирэтэ хатааммат дэбби сылайбыт, ытыытыы хаалан иһэр үһү. Ону кэл бардыбыт диилэ баран испиттэр. Онтон баран иһэн арай биирдэ маннык умса туттан баран маннык өрө хантас гыммыта уол уолаттарын иэркиһи иһдьэр үһү. Тирии хонноох үһү, туох эрэ эргэ баайа маннык бэргэһэлээх үһү, уон хаппыкылаах киһи. Туох аны кылаһуох тутуох түһүө ол киһи. Маннык маннык туох да хамсаа-хамсаа маннык маннык кындагын буолар үһү аны булана уолаттара ол киһини батыһан иһэллэр үһү. Ону этэр, этэр ол бөрүбүт. Билигэ санаадахпын, билигэ санаадахпына ол уолаттары ол киһини көрбөт буолуохтарын сөбөбүт. Онтон мин көрдөхпүнэ көрөр курдуктар этэ диир. Көстүбэт киһи кэлбит, батыыннарын илдьибит. Гипноз курдук быһылаах. Гипноз курдук буолуон сөп. Ону булана олох Хайылыкпыттан ох атын сиргэ туһайга. Хайылыкпыт ол диэки бабала биһи ол диэки баран иһэбиттиир. Баран испиттэн онтон туох да быһа хааман-хааман бараннар ыксааннар дэбби һылайаннар атахтары ыгаддьан олорбуттар. Ону булана эте хатыыр үһү. Да бу хара киһи биһиэнэ батыгыннара ханна эддэ баран ара диитыты буолан эте хатыыр ону анараа dedi. Бүт ханна хара киһи даҕан диилэ кыһыраллар ол киһиэхэ. Онтон бара турбуттар ол ол булана хааллар хаалан хааллар хаалан хаалан хаалбыт киэһэ балаан Ол олу үс күн буолан баран, ол туруйалаах айылыктан биир көстөөх иргэ тиитирдүгэр маһа кууһан баран ытыы олорорун булбуттар еді. Үс күн буолан баран. Үс күн олорбута ду хаһан ол мас үрдүгэр таккыбытаны буолана алааһа туохтанар куттанын үһэ тахсыбыт тиилдэ мас үрдүгэр. Ити орто бүлүүлүһүгэр буолбута. булаллар уонна булан бараннар оҕолор ханна баалларай уолаттар ханна баалларай диэн буолар аны буоллаҕына биир маннык маннык тирии тирии хонноох бэргээнэ хаппыкылаах киһи батыһыннарын дьэ ол киинэ батыһан барбыттара диэбит диэбиттэрэ онтон буллаҕына бөһүөлэк дьоно барата кэлэннэр ол тыаны тараахтаан көрдүү сатыыллар көрдүү сатыыллар уолаттары булбаттар ол быһыгар оччотооҕу холкуос бэрэссэдээтэлэ туохтан ырыттаах дьоннор буоллаҕа бу Бачча үлүгэрдээх хомуур этин саҕана эһиги бу дьахталлар кыйын оҕолору көрбөккө бу үрүнэ баран тохтугутустугут. Бу иһин эһиги эппиэттиэххэ тиинэ туох томожуй боҕотон буолан баран оҕолору айах күн көрдөөн баран тохтообуттар көстүбэтэхтэр. Онтон булнаҕына кырдьаҕастар ол киһи батыһыннаран барбытын истэн бараннар Дьэ ол аата абааһы оҕолору күрэппит, илдьэ барбыт батыыннаран барбыт диэн араазы. Вообще булбатахтарына.
Бирдии көрбөттөр онтон эһиилигэр, эһиилигэр буҕатын буҕатын олох ыраахтаһыччы сиргэ талдарын бугана уҥуохтаран хаалахтабыт. Кыыл-сүөл көтөр-үрэр ото сиэн бишпээх болу. Уонна боллаҕына кинилэр дьиктитейэн манны кигин барбатахтар эс ол отонноох сирдeriттин ыппыт охто өскө үскөнтүк барпыттар.

Илин эҥээри киин устар барытын кэрийбитим. Аны туран Бүлүү бөһүрөктөрүн барытын эрдьибитим. Ити күүлэттэргэ ити иһиликпинэ. Те бартан бартан бартан кэрийбитим, оны хастыытым эрдьибитим. Аны боллана иһин ырыттахайыны иһин араас иһиггэ түһэҕин хоноҕон нигим боллаҕани. Оннукка баар болаачын. Оттон биирдэ ол кэбээйиттэн иннаан иһин. Туох ариһама, анда биирдикте иһир баар диэн эрэппиттэрэ. Бу хаҥкы баадьыгынан айылаан аҕайабыт хахсыллан бэксиллэн ол баран истэхпит нары билиҥҥи кэллибит да массыынабыт турмастаабыт кудумсу хор гынан оттохтоото мин кэннигэр олорор этим кэннигэр олороммут көттүм көтөн тиийэммин били остуоллаах буларбыт да сүүспүн аһаалынан айабын охтуу да ох боҕото буолла дии дьикти кириэтэх олобут массыынабыт туора буолан хаалла онтон ол эппит сирдэригэр холобур Оннук оннук онно машина тохтуур иһинэ баар диэн онно тиийэн оннук гынабыт. Онтон машина бутаан баайдык айынныыр, онтон ханна эрэ тиийэн баран эмиэ кыаҕан ылан түргэтээн кэлэр. Ол ким эрэ олорсорун курдук. Биэхэр өлүү иһдьибит суоппар Маҕарас Маҕарасканың түһүлээх тахсыылаах эдэр баалар дии. Онно массыына ыырыыр диэн кэпсээччи. киһини дьахтар турар булар диэн көрөөччүлэр бу манна ити ити өссө биир дьиҥнээх түбэлтэ баар эмиэ абааһа хаата диэн киһи үрүйэн ыппыта баар ол эмиэ олоххо дьиҥнээх буолбут диэн абааһа хаата диэн киһи аны буллана туох деревентен мус киинигэр дьаһалта буоппара нэһилиэк баһылыгын ордон туххан киирэ мунньахха киирэр булнаҕа диэн Оны буллаҕына хасы да киирэллэр, инде баҕа киирэллэр. Айаннаан кэһин ыраах буллайын, кыһын аны. Ыраах айаннаан киирэллэр, оны баһалык күнү быһа һыддьар, һыддьар, аны тугура отчуоттуур, мунньах боһотор мунньах, оны Пуппаран дигэр дигэр барыгын диэн биһэн сөбөтө былы. Аны эппетах, онто киэһэ кэлэн бара, тэбим барбат буол, эн бэйэм бар диэн биспит. Сопа бұрысты кыһырбыт.

Бэргэһэлээх, э маны туора бэргэһэлээх туора көстүүмнээх туохтаах олор куттууна киһи олорор үһү. Ону көрөн баайа сүрэх хампыта хаспытылан гаастаан биспейт. Үктээн бэстэ соһуйан били. Айанныы турбут. Аны буллаана хайдах да гынар массыыната ыстанан биһэрим дуу хастан били ханы аны ыстанна та өлөр боллай тараасаттан көтөн дуу барсан да киирэн биэрэ дуу хайдах барыаҕай. Аны киһитэ олорор үһү туохтабана Ол да өлөрөөрү да гыммат, били хамархалаара да гыммат, арай куһаҕан ыттаах уонна просто кини баарыттан куттанар буоллаҕа ини. Онтон ханнык эрэ кэмҥэ тээс, тээс бүттүк, билигин эс ыстанабын, ыстанабын, ыстанабын диэн баран аанын харбаан иһин көрбүтэ киһитэ хүтэн хаалбыт буолар. Ити митиҥнээх буолбут.

Эбек кимин эппеппе хана холбутун эппеппин холобур. Обычно били ыһы хаана калаһана нин көстөрүгөс баар болнаға ди. Ыһы хаана төкүнүс көссөн үөрүү көтүү буолар, антон че кеһе дьиэ баран чиллээн кэле антон ханнара оголор олаттар лааска диеллер. Уолта калаһанан булда. Аны оруубуна биир кылаасканна киит кэлбит, күтүөт кэлбит ыһы хаана

Тиийэ дьылбата көрсүбүттэр, хайаабыттар, биллэн турар, тугу эрэ испиттэр уонна хайдах эрэ туруктаммыттар хорох-хорохтор. Аны биир уол дэлби сылайан хаалбыт, тугу эрэ били иһэн баран, ону буллаҕына туора тахха маннык утуйан хаалбыт. Онно хатыҥнардаах диэн буоллаҕа дии. Ону хатыҥ кэнниттэн төрдү сатаммата били, эт кэми били тыынан кэриэминэн барбыт, онно утуйан хаалбыт. Онтон оҕор олорбуттарын аайбыта балачча буолан баран онно бара хаалбыттар. Бу киһи араата барбыт быһалаах диэннэр. Көрбөтөхтөр. Аны кэпсиир уу. Арай уһуктан кэллин диирэ. Уһуктан кэлмэ харахпын оннук арыйа арыйбы хатабын диэн дьоннорум бааллар бара иликтэрэбитин диэтим диир. Кинилэр хаҥан да хаҥан буоллар диэн туора хаҥан баҕата иһиллэр үһү хайдах хайдаҕый диир туран көрбөтө туман бөҕө түспүт уол тоҥмут аҕай били футболканы хараттаҕа дии маннык гынан баран дьэ өй дии дии маннык баран иһэр ону алаата тутут чугаһаастаан тумана соһойно арай туман быыһынан көрдөҕүнэ маны күлүктэр көстөллөр үһү бу сылдьаллар эбит диэбит

Һэ? Онтон улаатаан өйдөөбүтэ, оһохайдых дэ дөнүө. Аны туран хоһоонноро иһиллибэт. Тугу аҥаралара невнятно иһиллэр үһү. Көрөн бо сүрэҕэ тохтуу ыспытын араазы били испитэ араазы көтө аалбыт, өйдөнө аалбытын таххан деревенька тыынан тылбыт. Ол сир былыргаата ким диэн эбитэ буолуой? Ыһыах ыспыт диэн. Былыр былыргаттан бөһүөлэк дьоно барыта мустан онно ыһыах холугур ыһар иһэрдэр эбит. Былыр суол бөһүөлэк тэрилинэ онно олохтоох баайдар гына ыһыах ыһаллара буолар. Инньэ гынан холобур ити онно салгын хаалан хаалбыт оннук биир онну көрөн турар. Ити кырдьык буоллук, умуйа буоллут. Кырдьык буолан сөп. Кырдьык буолан сөптөөҕө буоллаабыттар. Абаһалар мунньахтыылларын истэр дьоннор, көрбүт дьоннор эмиэ бааллар. Биир улууска эмиэ хайан оттоон туох да туох киһи абааһылар мунньахтара эмиэ көрбүт дьоннор бааллахалар. Ол киһи биир киһи ол оттоон кэлэн иһэн ити от ыйыгар буоллаҕа дии. Оттоон кэлэн иһэн

Хаамай кутталла дьоҥҥо кэпсээбэппин ийэҕэ кэлэн кэпсиибин да Хаамай кутталлаах диэн буолбатаҕа буолуо барыта хахабааһата барыта биир ис хоһоонноох буолар ээ маннык диэн булаһылыр былыр биир киһи айаннаан иһэн иччитэх балаҕаҥҥа хоммут диэн иччитэх балаҕаҥҥа хоммутунан туох да хара сүүһүнэн элбэх туох баарар былыр биир киһи айаннаан иһэн сирин дойдутун аһаппатах диэн Итинник баар холобур. Айаннаан иһэн холга турар киһини көрбүттэ, дьахтары көрбүт, аба оҕонньору көрбүт олордубут. Ханна эрэ саҥа дьиэҕэ көһөн кэлбиттэрин кэннэ куһаҕан сыт мин маннык кэпсиэхпин сөп. Аһаам кутталлаах диэбит. Эмиэ ити урут Туймаада стадион утарыта иккитээстээх мас дьиэ бөҕөтө баар этиэ. Ону биирдэ табаарыстары кытта онно табаарыстарбыт олороллор онно тиийэн арай Хоннубут киэһэн ыла хаартылаатыбыт, хайаатыбыт. Арай ол хаартылаан баран мин заалга утуйдум. Ким эрэ барар барда, ким хонор хаалан хаалла. Атын мин мин диибин аты кэпсиир дьоннорбун. Ону эрэн көрдөххө маннык ааҥҥа эрэй күлүк турар эбит. Ол күнүк бороста сүүрэн кэлэн ойду ойоотун ыттым тымныы салгыманнык саайда. Онто киһи уһуктан келде. Уһуктан утуйа хатаҕынды тури жиҥнээх көрө хатаҕынным. Оннук ол абааһыны туохта билбэппин.
Киин ухата ол. Биир билэр дьонум э, туу көрөн туран таахтар. Оҕону Дьиэлэригэр оҕо баар. Уопсай дьиэ олорбуттара. Ону буллаҕын арай биирдэ аһыы олордохторуна арай ол канниттан хаҥа хаамар буолбумун кып-кыра оҕо тахсан кэлэн. Ону остуолга хас да киһи олорор буолла аһыы олороллор. Бары көрөллөр.

хос иһинэн аан буолбакка маннык штуранан хабыллан турар ааннар буолла. Аанарыллан кэлбит онно оҕо турар маннык гынан баран. Сиэним келли дии санаабыт. Типа типа Коля кэл кэл кэл диэбит курдук эттэҕэ дии. Ону сүүрэн кэлэн ыстаммыт. Ыстаата гынатта ыстынынан хагымнык. Торо хүтэн хаалбыт этэ. Хэ? Хүтэн хаала. Ол оннугар была маннык ыаллаһа олорор истиэнэ нөҥүөр ыаллара түүн хаһытыыр, ыҥырынаар, баттатар иһин буолбуттар этэ холобур. Ол онно көһөн барбыта дуу, хайаабыта дуу дьэ билбит суох.
Тоҕо туох приборщигын курдук буолара буолуо. Эти, короче, приборщиктар типа туох. Кыраҕалар курдук онно туох сорохтор маннык дьоннору туппаттар суруйан куттууллар иһин баалларын дии. Бу манна хайсарыга эбиэ билэр дьону куортамнаһан олорбуттара. Э? куортамнаһан көрбүттэрэ ону буоллаҕына ити куоракаан көһөн кэлэллэр ити ырааттаҕа икки тыһыынчалардаахха көһөн кэлэллэр ипотека дьон сыларга үөдүү илик бырыһыана туохтахара баһа миниэн дьыл баккала көһөйдүбүтэрин биир икки оҕостоох туохха түспүттэрэ ону буоллаҕына нуучча ыла куортамнаабыттара кинилэргэ эмиэ туох диэн кэпсиилэрэр түүн иһиттэхтэринэ эрэй кухнялара ким эрэ хаамар үһү хата хайдах баайаный диэн булнаҕа дии соһуйдахтара дии о тиийэн көрөллөр ким да уох игин онтон баллаҕына эмиэ хаатар күннэр утуйаттахтар эмиэ оҕо атаҕын тыа тык тык тык тык тык үүрэр били туорамын диэбит курдук кып кыр кимин атах сыгынньах атах маны муостаҕа лабыйан ааһарын курдук иикиннэр оннук истибиттэр онтон баллаҕына хаһыс эрэ хонуктарыгар баллаҕына ийэлэрэ аһассыар да дьонноро барбыттарын кэннэ үлэтигэр бараары хомуна турар кухнятыгар туора хомуна хомуна турбут үлэтигэр барыахтаа түрүн ким бүтэрэ сербеллен эми оҕо турар үһү аа куттаммыт бастаан көрөн баран һэ онтон быллаҕына амбасап суһуйдаҕа ими дьиккыммыт маннык онтон оҕо буоларын көрөн баран тоҕо уоскуйан хаалбыт оҕо көрө маннык күрээр үөрэр онтон сүүрэн хаалбыт Онтон ата буллаҕына киэһэ оҕонньору кэпитии кэпсээтэҕэ дии. Маннык маннык көрдүм игин диэ. Оҕонньор итэҕэйбэтэх бастаан. Онтон киэһэ аайы маннык хайыыр буолбуттар. Кыракый маннык печенюшка дуу, кэмпиэт дуу туоһура маннык били чекурусечнай оҕустук тугура бэлэмнээн ураа буолбуттан дыгда хүтэн хаалар диэн олобу. Бу айсарыга Маяковская ким этэй? Чайковского, Чайковского уулуссаҕа дии. Онтон буоллаҕына күһэн барбыттар этэ. Ол баҕар чөчүөккэ бүт ону кэмитин кэнники оннук ол аҕалар эмиэ көрбүт этэ, ийэлэр эмиэ көрбүт этэ уонна баарын ол дьиэ кэргэн барыта билэр эбит этэ. Ити оннук. Күһэн барбыттара хаалбыт. Ону кэнники туох дииллэр этэ ол Ханна оҕобутун суохтук да курдук буллубут. Дьикти баҕайы эбиттин. Кини киһи буолбатах буоллаҕа дии. Киһи буолбатах гынан баран ити хырдык куттаах, хырдык ауралаах иччилэр дуу, абааһылар дуу, абааһы буолбатах буоллаҕа. Иччилэр туохар туох инник туохтар баар буолаллар көстүбэт, биллибэт күүстэр диэн. Биир кыыс түһээбиттэ сылтаан Ньургуну бартын көһөрбүттэрэ диэн баара дии, общаганы эвакуациялаабыттара диэн. Ити э, мин өссө студенный, мин студенный киирэрим хаан өссө кэпсииллэр этэ. Мин иккиһинчэ биэс сыллаахха кэллэҕим дии, үөрэнэ кэлэбин, ону буолана уон ахсыс, уон төрдүс туу уопсай көһөрбүттэрэ диэн. Чэ маннык тем буолбутургут кэсэтэҕэ биир кыыс түүл түһээбит. Чэ быһа олоон чэ уонахтас уопсайга олорбут кыыс ити манна хороҕор дьиэ баарын балнаҕа дии. түүн түүн түһээбит маннык чыыһылаҕа бача чааска уопсай умайар диэн. Түһээбит хаса да туруман подругалары кэпсиир, олор кимнээххэ кэпсииллэр кэпсииллэр кэпсииллэр. Слух бара туран Биир хасsaныгар да үүнүгэр да ягу барыта Чылыгы ягу диэн эти ягу барыта ол уонахса суопсайымайар үһү туохара баһаар буолар үһү диэн оҕолор ол психила болар хаана бары көһөн бараллар хайыыллар оттон баһаанайдар иин кирбиттэр дииллэр это уже айдаан боҕото буолан аймаҕан боҕото ким нанна киириэн баҕарбат диэн таакинны кумайбака хаалбыта холобур уонна ол кыс мөҕүлдүбүт дииллэр это эрик тараака

Итигир туох диэн балаат туну дии итэҕэлгэ сыһыаран сир буоллахха сиэргэ туомга кии тугу сиэрэ туомну туһа дьахта хана дыһарыттар ол абааһын даҕаны ылла даҕаны мээнэ көстүбэтэ эн абааһы олорор сирин түөлбэтин границатын кэһэр буоллаххына дуу сиэрэ туому тутуспакка тугара сыыһаны оҥорор буоллахха дуу эбэтэр ол аһатыллыахтааҕы албыннаһыахтааҕы албыннаспатах дуу, аһаппатах дуу буоллаххына ити барытын туттан тахсар олоро. Ити барата туохха үөрэтэри, ити барата хаха үһүйээннэрэ, номохторо, кэпсээннэрэ хаха киһитин, хаха ыччатын, дьону-сэргэни сиэрдээх буолуҥ, дьон сиэринэн олорун, киһилии олорун айылҕаны таптааҥ, харыстааҥ, бэрээдэктээх буолун диэн буолабыт үөрэтэр. Ол дьэ абааһыгар тоҕо көстөр ол баран иһэн авария буоларыйда ол эбэтэр ол массыына абааһы олсоруйда. Төһө хана бу киһин айылҕаны ытыктаабатах, сиэрэ-туому тутуспатах диэн. Барда сиэр-туом кэлэн иннэрити. Онон сиэрэ-туому оҕолор тутуһа айдьын, туох буолан хаалар эти? Аҕайахта гыннаххына киһиэхэ бээтигэр маны иниэн хаалар. Уонна били автоматом буолан хаалар. Привычка. Привычка буолан хаалар чылыттаха. Этэргэ мин ол оҕо эрдэхпиттэн ол көрө үөрэммин хайаҕа буолан туох эрэ улахан суолталаах барааһын хайаан даҕаны мин дьиэбэр куоракка олордорум маннык уот оттобун кыратык. Чисто символически. Хайаан да уот отто мин туора таҥас таҥна хаҕылы таҥна таҥнабын били. Дьабака бэргэһэ кэте кэтэбин игин диэн буолбатах эптэ. Мин уот оттобун уонна мин ханаабар үчүгэй. Ити тоҕана ити психология эмиэ сыһыаннаахпыла киһи тугура көрөрө бытта. Онон эн психолог буолуон баарар киһинэн холобур психологияны мииннэр ордук билэрим буолан итими киһиэхэ бэйэттэн эмиэ тахсан холобур. Эн бэйэн спокойнай буоллаххына, бэйэн бэҕэр эрэллээх буоллаххына, олоҕун даҕаны, үлэҥ-хамнаһын даҕаны, айанын даҕаны тугун барытын табыллан иһиэхтээх. Биир өттүн оннук буолуохтаах. Онон сиэри тутуһуохха наада, айылҕаны харыстыахха, таптыахха наада манна. Күндү көрөөччүлэрэ лайк тураргытын уонна подпискаланаргытын умнуман но туох диэххэ Ойна хақылыбыны тиэттааханан хақылы канал батта илиигитин чочоҥнотун сурутун уонна чораны баттаан диэхтээх
вот